Permiti nos lo duna bo un tiki di e komienso, pasobra kor bo tin dos sekshon, esnan ku ta kore i esnan ku ta kana. I awor aki bo ta bisa wak e sekshon ku esnan ku ta kore ku ta dailen ongever un tyesun minuut, entre tyesun ku binti minuut. Esaki ta e sekshon di e koredónan. Vários kara hopi konosí a disidí pa partisipá den e four day walk aki di Aruba Bank. Corbon, Epa, ata Siver ho. Siver, bo ta cansa? Siver cu numero shen nuebe. Siver cu numero shen nuebe ho, bo bon ho. Bon, bay pe. Locual cu Simari Bra tin hopi dama, hopi activo den e cona aki di fot, di, di caminata of ta di, di, di coremento. Hopi activo. Bon. Un grupo di polis tambe basta grandi ku ta partisipando den e four day walk aki di Aruba Bank. Ato mas, ato David Leerdam ku numero shen sinkuenta i kuater kansa brother, bo ta ei? Ei, ei ta ei, ei ta ei, ei ta ei. Ei bo ta kere smi pone un number ku kore den. Ey ama participa ama participa Cora bo wak bo matutino diario paso ta bay ta hot a mi informa bo dje awor e kiko abe ta bay ta hot paso tin un breaking news ey so tune in riba bo cumpra bo matutino di bia paso mañan cos ta bay sinta mañan nos ta mañan transmitendo tambe JP of mañan si m'a comprendido mañan nos ta transmitiendo tambe. Ata bra riba bicycle so por yega final cana nada e ekipo cu nos pone un go pro riba riba un bicycle mañan he hot salo ta hot pone un go pro riba un bicycle rumannan pe ai ere mi ta mi ta corri mi bicycle ta transmiti a wel bo mañan mañan nos ta go pro mañan nos ta pone un go pro den mike mi ta dal mi cats cu alles

Nos próksimo transmishon no libidá ku Diario TV Sector Costa Bon nos lo ta transmitiendo for di biba i direkto for di Sint Maarten tambe e weknan Latino Amerikano kategoria Senior League so pa tur hende a keda pending pa esei esei ta entre luns siman di seis di yuli pa djes tres di yuli ku nos lo ta transmitiendo esei biba i direkto for di Sint Maarten Villigsburg so keda pendiente pa esei Aruba lo ta e siman. Promé, no, e siman djespes, es un kategoria di Junior League ku esei tambe si tur kos bai bon nos lo ta transmití no bibo i direkto. So, kos bai ta hòt ariba Diario TV Aruba dòt kòm. We're back! Tur ekipo a yega, so awor aki mas ku nunka no tin nada pa para nos. And we're going Danki na Scarlett ku ta haci esa e tur esaki posibel, transmisionnan posibel tambe to? Si, korektamente. Danki na Scarlett, danki na diario matutino diario su mas grandi riba e mundu, riba e Aruba. Danki tambe na Aruba Bank ku a pone konfiansa den diario TV pa. Nos esun ku ta karga henter reaktividat aki pa esun ku no por ta presente por wak-e live a traves di Diario TV Aruba dòt kòm. Danki Aruba Bank pa e konfiansa den Diario TV. Ke mas? Ora bo asina mi kuminsá menshoná sponsors ta bòrda tantu na tantu na sponsornan. Pero esnan ku ta pone konfiansa i kora bon den un será di wowo. Muy pronto nos lo ta. Ariba cable muy pronto ariba cable so stay tune nos lo laga bo sa cua canal y nos a ibra mas diae participante cu number treinta y shete number binti y cuater number shen binti y un y hopi number tin asina tanto cu nan a stop di traha number tambe djis pa bo sa asina tanto participante cu nan no por a traha number mas. M'a compra e t-shirt a caba na mester a laga print mas great hombre. Epa duro ho. Ey bo ta kere cu ami por cori full un cinco k? No yu, no yu no no a wel di epa ata Wendy bo a yega liye duru m'a kere m'a wak Wendy awor y awor mi ta wak kico Wendy tin hopi nergia. Tur e koredornan ku ta rentá na wòrdu aki ta bou di treinta i sinku minüt bon pa un five k, no ke no bon, bon pa esnan ku no ta profeshonal ku ta djis hasié komo un hòbi òf pa keda den shape, pa bo yega den treinta i sinku minüt pa un sinku sinku kilometer ròn it's very very good. Pucha papá esta jòjò bròda di banko di karibe tur dia bo. Wan guys bou di trinta i sinku let's go let's go a nos sigi nan pa nos motiva nan pa nan yega bou di trinta i sinku bou di trinta i sinku yega yega let's go girls eh eh om mi ta respeta e efra ese esai ta un un style nobo JP esai ta hardlopen kon no. No no JP ay no boso a mira serio si bo ke kaba di trinta i sinku minut trapa trapa trapa bo mesa nos trabou ta pa nos motiva nan un tiki tambe JP bo mester a graba e son ku nos a wak awor e son e hard loop un tiki straño no epa con bay bon ey bo sa kime kime ta gosa nan ta epa ata Nathalie.

Shariska si tin un energia no hoho ey energia condicion no a stop yo shariska mi ta bed bo e mestra drenta ongever mi ta garantisa bo shariska mestra drenta un dies dos minut por ke yes kere mi un dies dos minut e mestra drenta en den awor ki en bes ku e relax el a bai abao. Lo bai buska esnan alou alou. Bou di treinta i shete minut guys. Mi ta yan ok di wanti ku señal ta blit blit perfecto. Awe nos no ta bai tuma saludos of nada sino paso dor ku mi no tin stem pero mañan kuminsando mañan nos bai tuma saludos en alles. Kuminsando mañan nos ta bai manda saludos ku kiko ku ya. Laga nos sa ku boso ta ei. Kuminsando mañan nòbe. So si bo tin mi sèl, prepar'é pa mañan. Hallo. Rène, Rène, nò, kansá nò. Ok, a m'a bisa bo tin un style nobo di gana. Ki style esei ta?

Shariska den kuantu minut pa drenta Shariska Shariska den kuantu minut pa drenta den kuantu minut pa drenta binti kuater binti kuater minut no ey awor ku bo a wak camera bo a bin kuminsha kore stop yu probar JP binti kuater minut pero ayer a tin hende drenta den diesun diesdos minut. No no mañan ami mia ta bai time koki from fini from starting until finish kore papá wak hasta e ulti mas wak kore kore kore kore no hasta e ulti kore bou bou di treinta i nueve minit e ora eksakto ta. Ok no tin hora eksakto di e luga aki ok bo she tori jesun esei ta e hora eksakto na e momentonan aki ariba un djamars riba un bahada di solo tempo masha dushi masha lekker awe si bo ta kansa papá eh si bo ta nos mester. Beidje lopa lopa. Kòrda mañan ku nan ta kuminsá seis or ku e zumba warm up i despues seis or i mei e kaminata mi e five k kaminata ta kuminsá mi no sa e ruta for di mi kabes unda mi kuminsá ta na san nikolas i nos a bete e e dios mio ota mi na energia. Bou cuarenta minut o bou di cuarenta y un minut walk with good luck omo good luck a di sa su propaganda den e caminata como a ay si bo perdi bo yabi durante di caminata bay na good luck Feliz anochi. Kara bon pa kualkier insidente ro maka ayuda presensia di Rode Kruis tambe so esei ta si tin kualkier insidente tuma luga Rode Kruis tambe ta ei presente. Ma ya mas i mas hende tambe ta ta bai join m'a komprende paso un grupo di San Nicolas ku no por a bin komprende nan tambe ta bai join mirando ku nan ta den San Nicolas mañan i nos a ser'é Cu un broche di oro ariba djaweps. Tur esan cu a cana pa bay core djaweps.